Hello aha yɛ grace TV Akua grace nie mede nsɛm pa na ɛnam nsɛm a atwa gu wɔ social media no soɔ no ɛno ho adwenkyerɛ na meba abɛkyerɛ na mɛhyɛ aseɛ no mo like na mo nhyɛ video no mfa mma me. Yɛnim sɛ, yɛn nyinaa yɛnim sɛ mmerɛ bi a atwaa mu no, na yɛn maame agradaa anaasɛ kɔmfoɔ agradaa ɛkaa sɛ, wɔn ɛ Joyce Bressing ɛkɔtoo nnwom na deɛ ɛkɔbaeɛ nie sɛ, Eh, yɛ maame Cecilia Cecilia Amanfo agye ne mic no afiri ne nsam ɛfiri sɛ nea nti a Cecilia ɛyɛ saa ne sɛ wɔse na wareɛ gu nti ɛho nhia sɛ ɛwɔ sɛ wɔto nyame nnwom anaasɛ wɔnto nnwom no wɔ stage no so ɛno nti adwenkyerɛ ɛbaeɛ adwenkyerɛ no mu no Agradaa bɛkyerɛɛ n'adwene rough. Ɛyɛ yie Joyce yie paa. Ɛkyerɛɛ n'adwene a ɛma ne tra neɛ ɛwɔ sɛ wɔkyerɛ adwene no ɛkɔduru. Ɔne ne nyaa yɛ yie. Sɛ ɛyɛ me sɛ nea ɛyɛ a mepɛ sɛ meka ne sɛ ɛyɛ me sɛ sɛ waware agu a nnipa ani so no wɔn fee sɛ ɛyɛ a na yɛn Nyankopɔn no ɛpo na ɛnte saa. Motim aseɛ? Obi wɔ hɔ nɛ sɛ ɔhu sɛ wo asemasi w'aware agu a, wɔfee sɛ Yesu Kristo ɛno nso so poo. Na nneɛma no bi wɔ hɔ a ɛyɛ na ɛnam Yesu Kristo n'akwan ne kwan mu na ɛyɛ a saa awareɛguo anaasɛ nneɛma bi saa no taa si. Bɛte sɛ woba nnipa ani so a, nnipa tumi bu atɛn yiw fra nneɛma a ɛnsɛ. Agrada kyerɛɛ n'adwene yie dii n'atam dii n'atam dii n'atam na ɛyɛ me sɛ Agrada werɛ fii ne ho kakra na ansa na yɛbɛti yɛbɛ mobɛti nea meka no ase no momma yɛnkɔhwɛ adapaa a yɛ maame Agradaa anaasɛ kɔmfoɔ Agradaa

Wayɛ na mo nnim sunsum mu asɛm obi a wagyae ne kunu me di me birthday yɛn kɔ frɛ obi a wagyae ne kunu mɛ to nnwom na impact bɛn ɛna ɛbɛ impact de abrɛ me yɛ ka nokorɛ wei a na nipa te baabi nagradaa deɛ nagradaa deɛ hɛ ɔmo ɔmo bɔ gye wo so social media ne ɛtɛse we love you we yɛ sɛ sister wo kɔ da a comment foɔ they are not there ɔmo a ɔmo praise wo they are not there ɛka wo ne wo sum yɛ Hey wo pam wabusuafoɔ nso sɔw so bi. Yes ɛbrɛ no a ɔkɔ twi natɔ mo sɛ na wari agu ɛnsɛ sɛ ɔbɛto nyame nnwom anaasɛ ɛnsɛ sɛ ɔbɛgyina stage koraa ato nnwom ahyɛ nyakopɔ de anuonyam ɔne sisili amanfo agrada werɛ fii no ho nti ɔsi wayɛ ɛɛ osɔfo baa Enti seesei no ɔpɛ sɛ ɔte n'asɔre ano na ɔhia nnwomtofoɔ ama wɔn abɛto nnwom de ama no. Agrada werɛ fii ne ho anaasɛ sɛ na ɔyɛɛ n'adwene sɛ Ghana kora no te sɛ kosua, deɛ ɔno pɛ na ɔyɛ, anaasɛ ɔkita no te sɛ remote, baabi a ɔpɛ no ɛhɔ na Agrada kyim Ghana de toɔ no. Saa na ɛyɛɛ n'adwene. Nti ɔde dwomtofo ahohorɔ totoo ne posta so sɛ ɛno na ɔde bɛte eh, n'asɔre ano. Ne werɛ fii no ho. Ɔde Joyce de kaa ho. Na yɛn nuabaa Joyce a wɔkita adwene a emu dɔ, adwene a kyɛ sɛ adwene no mu odu. Sɛ mehwɛ Joyce anamɔ a Joyce tu yɛn a, hwɛ, Sɛ mete kyɛ sɛ medwene ho a metumi kyɛ sɛ obiara ni hɔ. Joyce yɛ nipa bi a mehu nipa a mede Joyce ɛbɛtoto no. Joyce wadwene mu odu. Joyce wɔ nyansa. Joyce Joyce wɔ animdeɛ kɛseɛ paa. Na sɛ yɛse yɛnto abakora ɛma ɛma a. wɔ nimdeɛ atitiriw bi ho a, yɛyi Joyce firi mu a, ɛnyɛ yie. Sista no, n'adwene mu dɔ yie paa. Ɔbaeɛ, ɔbɛwɔ ne agradaa sɛ, Maame, mehu sɛ wodi me, kyɛ sɛ metete anaasɛ nkurɔfoɔ aka anaasɛ me ara makɔhwɛ. Nea mehuiɛ ne sɛ. maame bi a yɛfrɛ yɛfrɛ no Pat anaasɛ Patricia. kɔnfoɔ agradaa ɔno kɔhwere mu no na ɛyɛ kɔnfoɔ agradaa wɔde ne picture abɛto ne sta ɛɛ ne poster so ɛna wɔsan ɛka sɛ. ɔhia no anaasɛ wɔayevaete no sɛ ɔmbɛto ndwom mma no. Na asɔfoɔ koraa mpo, woyɛ wɔn dɛn na wɔbɛhwɛ me ohiani wɔ a sɛbi menni ɔkamafoɔ? Sɛ woyi Nyakopɔn to nkyɛn a, me kamafoɔ ne hwan a? Obi a m'awareɛ guo a nnipa ani soɔ deɛ awareɛ no a ɛguiɛ no, Akɔyɛ sɛ m'ani kyerɛ sɛ mapem nnipa nne so no no, mommɛsen na enkotie Joyce Bressing asɛm papa bi a ɔde bɛgyae agradaa a wiase nyinaa wɔabobɔ no te sɛ kɛtɛ a ekita ne nsam. Joyce abɛyɛ ne keteketekete bi te sɛ akɔdaa. Joyce abɛyɛ agradaa ketewaa bi, wagu n'anim ase. Saa nimdeɛ wei Joyce wɔ no, mobɛsene nkɔhwɛ Joyce anim deɛ kakraka a ɔwɔ. Mobɛsene nkɔtie Joyce. Yɛretie Joyce asɛm a ɔde abɛgya agradaa.
Abusuafoɔ mma makye. Na mpatwɔ mo ho te sɛn? Meda mo ase. Unbreakable Joyce Blessing ni. Aha yɛ Unbreakable Farms. But biribi wɔ anɔpa yi mepɛ sɛ meka. Um, Me fans ama m'adwene aba so and then me management nso ahu flyer bi wɔ ha ɛwɔ social media um eh, deɛ ɔwɔ organize program no din de mama part or so mesrɛ wo mehwɛ mu na sɛ yɛ agradaa ɔfa nyansa kwan bi so de mato ne program so mesrɛ wo me meyɛ awiemfoɔ ba medwen me ho ya medwen me ho medin no abɔ no adɔɔso yɛ ayɛ yie mesrɛ wo yi me picture firi so yi me din firi wo program so me Mempɛ haw biaa biom. Wonyɛ m'adamfo ɛna me nso menyɛ w'adamfo. Nyame afrɛ wo, woyɛ wo Nyame dwuma. Praise the Lord. Yɛ wo deɛ na me nso menyɛ me deɛ. Ɔdebɔnyɛni bi te sɛ yɛn mo no, yɛyɛ dwen yɛn ho. Ɔsɔfo koraa no, deɛ wode yɛɛ no no, yɛhu wɔ kurom a na ɛnyɛ me nnwontoni. Mepakyɛw, wonyɛ m'adamfo, mesrɛ wo paa. Ɛndeɛ Nyame adom yɛ respect but uh, nipa bi mu hɔ a wɔn pɛ sɛ wɔn take you for granted sɛ nipa no bɛfa o sɛ world cup de biara atɛm didie nko a wɔbusuafo me maame koraa wodi atɛm sɛ me maame yɛ bayifoɔ fine it's all well asɛm ba a obiara bɛka deɛ ɔpɛ but then ka ɛho sɛ wodi matɛm no Nkɔ na nsan mma me ka sɛ ɔyɛ m'adamfo. No. Enti ɛnnɛ sɛ Nyame afrɛ wo na woyɛ Onyame dwuma na wote asɔre a, afei woahu sɛ unbreakable joy is blessing, me ho hia. Enti ɔdebɔnyɛni bi te sɛ yɛn mu a yɛaware yɛn agu a yɛntumi mfata sɛ yɛtɔ nnwom da no, afei na wohu sɛ me mɛtumi abɛtɔ nnwom. Yi me firi wo program so, yi me picture firi so, yi me din firi mu. Wonyɛ m'adamfo, me mempɛ w'adamfoɔ, mepakyɛw paa. Tena wo baabi na me nso mentena me baabi na obiara nyɛ ne deɛ. Ɛkyena bi no, woaba abɛgu m'anim ase wɔ social media. Ɛyɛ ayɛyie. Mabrɛ nipa baakofoɔ. Adɛn? Mesrɛ me.
Okay. Joyce asɛm a wode abɛgya agradaa nie. Wɔse mami. Wɔse. Yi me foto no mfiri wo posta so na wonyɛ m'adamfo. Mempɛ w'adamfoɔ. Woate me aseɛ? Na osɔfoɔ mpo, hwɛ nea wode yɛɛ no wɔ ɔman mu ha. Yɛbɛhwɛ me a meyɛ ohiani ohiani o, ebi a ɔte sɛ me Joyce deɛ, na kyerɛ sɛ me me deɛ wobɛyɛ me dɛn? Nti mesrɛ wo, mesrɛ wo wɔ anidie mu. Yi me pikya firi so. Hey! Hwɛ asɛm a sista no bɛkaeɛ. Asɔfoɔ bebree annya saa animdeɛ no. Hwɛ deɛ ɛkɔ wie wɔm. Nnipa bebree nni saa animdeɛ no. Ɛbɛwie wo, ɔbɛwie wo sɛn? Asɛm a yɛ sista no bɛkaeɛ no, me nua bɛrima, wobɛsua mu adeɛ anaa? Me nua baa, wode bi bɛtoto, wode wobɛsua emu adeɛ. Yɛhia adeɛ sua. Ɛwɔ sɛ ɛberɛ ne aberɛ nyinaa no, biribi bɛtɔ media no so a, yɛmbɔ ho dede kɛkɛ. Ɛwɔ sɛ yɛsua adeɛ ɛfiri mu. Me nua baa Joyce, woayɛ adeɛ a woayɛ no, Na menim sɛ mpaninfoɔ bebree, wɔkita nimdeɛ bebree, sika fa mu anaa, ahonyam fa mu anaa, wɔnkita saa animdeɛ no. Wɔn nimdeɛ so. Woayɛ adeɛ ama no aboro nteaseɛ ne adwene so. Me nuabaa. Joyce, metu kyɛ ɛma wo. Nyankopɔn nhyira ndɔso wɔ wo so bebree. Awareɛ no a nnipa binom fii se anaasɛ agradaa fii se w'awareɛ gu nti w'apem wɔn no, sɛ na ne nyinaa mu no, Onyansa so onimdeɛ yi kakraka agradaa wantumi antaake wo sɛ wompɛ n'adamfoɔ na wonhia n'adamfoyɛ wo ne no nni biribiara yɛ ɔnkɔyi wo picture mfiri ne poster mu agradaa ti kɔ gye kum agradaa apae ne ti kɔ ɔsɔre a wakɔfa audio wei a wo ne no ayɛ fiti four years ago no.

wo ne turofoɔ te na sɛ ɔturofoɔ retwa nturo a ɛyɛ a hwɛ n'anim ɛyɛ a hwɛ n'ano ɛyɛ a wodeɛ hwɛ n'amoma so hwɛ n'anim straight nturofoɔ ɛkasa a hwɛ n'anim straight wobɛhu sɛ n'ano ɛfonfom ɔde wei fa ha na ɔde wei afa ha ɔde wei fa ha na ɔde wei afa ha na ɔgyegye ho nturofoɔ kasaa nturofoɔ kasa gyina n'ano ne ne hunu so nturofoɔ ɛkasa a Ɛyɛ a hwɛ n'anim yie. Agorɔ do afei sɛ, sɛ ɔde Joyce Bressing ne picture anaasɛ ne ne ne yi kɔto ne poster so a, ɛhɔ no ara na kyɛ sɛ Joyce Bressing ɔne no abom. Ɛmba so nnɛ, ɛmba so kyena, ɛnyɛ saa na ɛyɛ bom. Sɛ woyɛ obi bɔne na sɛ wofi sɛ nea wayɛ nipa no ahye no anaasɛ wayɛ no nea mmrasɛm a ɛmu ɔdu anaasɛ ɛyɛ ne ya a, wayɛ no adeɛ a ɛyɛ ne ya a, ɛwɔ sɛ wobɛn no frɛ no wɔ kokoa mu. Na kyerɛ sɛ wode kyɛw pa ne dwantoa asi, kyerɛ sɛ wode bɛkɔ deɛ anim sɛ anyɛ yie a wobɛfa atitirifoɔ so na wode saa dwantoa no ayɛ dɛn de aba n'anim. Kyerɛ sɛ wo firi sɛ wiase yɛ wo deɛ anaasɛ watɔ Ghana atua ka nti no, wosɔre yɛ a wode ne posta bɛto ne wo yi so, wɔbɛto nnwom ma wo wo posta so, wɔbɛto nnwom mfa ma wo. Ei, na obi a na wawie gu so tumi to nnwom. ɛma atitirifoɔ anaasɛ ahoteefoɔ anaa? Hmm? Saa na mo deɛ modwene no. Sɛ obi a n'awareɛ aguo no, wɔnka nipa ho. Yɛbɔ kyɛ sɛ saa nkurɔfoɔ no bɔ na edi dɛ. Ɛfiri sɛ awareɛ no bi wɔ hɔ a waho. Wobɛkorɔkorɔ nipa no akɔsi deɛ he? Ɛnyɛ wo dea no. ɛbɛfere wo nsa efisɛ saa awareɛ no ɛnyɛ wo dea. Ɛyɛ a na yɛde ahopepere de gye yɛn ani so abere ne abere nyinaa. Bebree ɛyɛ ahopepere. Obi nso te mu nnɛ, ɛhaw ne abɛbrɛsɛ ɛna ɛso no. Ebi mu deɛ ɔbɛsɔre no na yɛako wɔn ato hɔ. So wate ase? Ebi deɛ ne yɛatwitwa wɔn ato hɔ. Na sɛ wohu biribi saa, na sɛ adom bɔ adom so, na sɛ saa awareɛ no gu a, na kyɛ sɛ woadeda mu, na kyɛ sɛ sɛbi tafrakyɛ mo mo ani so no, nnipa no ape mo anaa? Dabi. Nyankopɔn gu so rehwɛ wɔn a wɔn awareɛ kuo. Egu wɔ kwan papa so a, sane sɛ. ɛnyɛ sɛ ebia sɛbi bibi na afra mu. Sɛ wate ase? Ae. Nyakopɔn ahyira Joyce. Wahyira obiaa. Ɛnnɛ, wo hia bɔneyɛni a n'aware agu no, wo hia ne sɛ wɔn bɛ bɔ nnwom mma wo. Sɛ wate aseɛ? Ɛnyɛ saa na nnipa pɛ no o. Ɛnyɛ saa na nnipa pɛ no, na anya aba. Ɛbɛtumi ato awareguo no, ɛbɛtumi ato ɛbere nyinaa, ɛbere a ɔni ɛnyɛ dɛn, ɛnda. Ɛno nti, me nua Agradaa, ɛnɛ wapem, Joyce wabɛyɛ wo kete kete kete kete kete. Ɔmo deɛ Joyce abɛyɛ o, owie yɛ ne deɛ. Wo kyiri wɔ mu tan ne Jesus abɛti ɛyɛ pɛ owie yɛ ɛbɛba ɛnɛ wo hia nipa ɛnyɛ wo na wo sɛ dwomtofoɔ nyinaa to kwan ba brokyire a ɛyɛ a na yɛ fa wɔn ɛwɔ wɔn mokuna mu akyi dwaman na ɛyɛ wɔn bɛbɔ ei ɛtɔre bi na sɛ nipa nya di bere kakra na ne wura fi ne ho agradaa ɛtɔre bi na sɛ nipa nya di bere kakra Ɛyɛ na ne werɛ fi baabi a wofiri. Agradaa, woayɛ bi o. Me deɛ deɛ mɛka kyerɛ wo ne sɛ woayɛ bi a gyae na menka nkyerɛ wo da sɛ woayɛ bi a yɛ dɛn toa so. Ɛfiri sɛ ɛberɛ na wose wofaa Kristo no yɛhia wo sakyeraeɛ papa bi. Papa bi ɔwɔ Togo. Saa papa no, ɔyɛ president wɔ Togo. Wɔfrɛ no Yadi Ma. Ɔno kura mpo, ɔkita wiase nyinaa, Yadi Ma kuro nyinaa, wafa. Wafa Togo man nyinaa. Ɛtɔ da bi na sɛ yɛkɔ kwan so kura kɔtɔ nneɛma a, wobɛhu na agya da obi fie mu sɛ tutututututututu. Ɛdeɛ na esie na agya yi deri wɔ ha, agya yi deri wɔ ha, ɛdeɛ na esie. Yɛse, papa ne na asoma nkurɔfoɔ sɛ, me ne nipa asemasi na anya, nti yɛnkɔhye ɔne ne mma ne ne fie nyinaa. Na yɛgyina hɔ. Yɛkɔtɔ nneɛma wɔ saa akura no ase. Yɛahye saa nnipa no dwerebɛɛ. Ɛyɛ a, ɛnɛ meka kyerɛ yɛ ɛ ɛyi Agrada, monhyɛ video no ma me o. Monhyɛ video no na monwɔ video no so, monwɔ so ma me. Yɛde ma wɔwɔ he. Yɛde ma wɔwɔ he. Yɛde ma wɔ he nti no sɛ wowɔ hɔ a, ɛyɛ a nnipa wu, wotumi kɔ yie. Agrada, wokɔ yie. Wote sɛ obi wu deɛ. Agrada, ɛfiri sɛ, aburo so. Aburo so o. Agrada, aburo so. Dress dressing. W'abɛgu w'anim ase totally. W'abɛwie wo pasaa. W'abɛwie wo paa. Mm. Nti sɛ yade ma awudi a, ɛndeɛ, sɛ police ankyewo, fever bɛtumi akyew. Fever, Fever bi wɔ hɔ wahu. Ɛkyiw a, sɛbi baabi a wa baabi a wada no koraa yɛsi dane wo ho a, wontumi nnane wo ho. Ɛnti sɛ wosi w'asakyera deɛ a, ɛndeɛ bɔ mmɔden ara na sakyera na yi akorɔmfoɔ awedifoɔ no a wɔn gu w'akyi hɔ no, awedifoɔ no a wɔn kyerɛ w'adwene no, awedifoɔ no a wɔn kyerɛ wɔ apɔ no, Wɔn a sɛdeɛ wɔde sikan ne tuo kɔ korɔnobɔ no, wosakyeraeɛ no, ɛnyɛ wo ne wɔn na ɛfaa Kristo. Enti abere ne abere nyinaa no, yɛtwe wo kɔ wɔn akyi. Awedifoɔ no a wo ne wɔn teɛ no, awedifoɔ no a wo ne wɔn kɔ korɔnobɔ, wɔtwe tuo ka nsɛmhunu yɛ nneɛma tantan no, wɔnsesaeɛ. Berɛ ne berɛ nyinaa no, wɔde wo bɛhyɛ haw mu. Sɛ wosesaeɛ deɛ a, ɛnneɛ bɔ mmɔden ara na yɛ nea ɛsɛ. Wote aseɛ? Na nea ɛreba no, ani so sõ. Joyce deɛ na ɛbaeɛ no, ebi bɛsan atoa so. Ebi bɛba. Obi dɔ wo a, wotumi twa ntorɔ gu ne so. Eyi nnua ma tantan paa. Wo Agradaa, hwɛ wo ho so yie. Nyankopɔn nka yɛn nyinaa yɛ ho sɛ asɛm a Joyce ɛbɛkaeɛ no, yɛn nyinaa yɛde bɛtoto tutu yɛn ho fo. ɛnyɛ sɛ wo ne obi wɔ asɛm anaasɛ obi tumi yɛ adeɛ bi a ɛyɛ yi akyerɛ wo ɛberɛ a wɔmfrɛ wo mpa wo kyɛw anaasɛ ɛberɛ a sɛbi wo ne ne ntena saa abodwo abodwo akonnwa so no, na ɔse ɛɛn, me deɛ ɛno ara no no, hello, bra na yɛnkɔyɛ ayi, na wodi n'akyi kekekekekeke. Wo ne no antena abodwo akonnwa so ansiesie mo ntam. Nti ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛtumi aba so. Sɛ wompɛ n'adamfo a, ɛyɛ dɛ papa, wo ani ate na wo ani abue. Ɛmpɛ n'adamfoɔ so da. wɔ w'abrabɔ mu. Nyankopɔn ka yɛn nyinaa yɛ ho. Nyame nhyira yɛn nyinaa. Yɛmfa Joyce asɛm no mfa yɛ afotusɛm mfa yɛn ho yɛn ho. Yɛn Nyame nka yɛn nyinaa yɛ ho. Bye bye Grace atiefoɔ Nyame nka yɛn nyinaa yɛ ho. Bye.